Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowadynyň adyndan ähliňize salam! Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň.
Sungat älemi ýene reňkli hepdäni yzda galdyrdy. Geçen hepde Sungat äleminde näme täzelikler bolduka? Myrat Öwezow muşdaklary üçin azerbaýjan aýdymynyň kowerini deňiz kenarynda şeýle ýerine ýetirdi. Saçlaryna gül düzüm, meniň günüm gündüzüm, sensiz näçe dözüm. Elbetde Bilbil hanym hem

bile dowam edýär. Şamyrat hem gyzykly täzeliklerini, muşdaklaryny hödürlemek isleýär. Göwnümize bolmasa, ýakynda Şamyratdan has üýtgeşik täzelikler bar. Indiki täzelik blogerlerden. Bu gezek blogerlerimiz hem hepdä öz reňklerini goşupdyrlar. Bet Belli bu gezekki kontentinde üç dostuny birlikde myhman edipdir. Hem-de gyzykly meseleleriň üstünde gyzykly söhbetdeşlik gurnapdyrlar. Göwnümize bolmasa, Abdusamedow Myrat Mollaýewe bir zatlar diýmek isläpdir. Myrat Molla, meselem, Ýa Myrat Molla ýagşy men atlaryny aýdyp geçsek ar kyn maňa zat däl. Lýuboý prikol goýýalara waýn tip näme tip bolsun ardyna Myrat Molla zat edipdir Comedy Club meňzeş bir zat çykarypdyr bilýäňmi. Comedy Club bildim Comedy Club bilýäňmi prikol düşýärä prikol gülkünç dälä şoň. Ony etdi, bulam şony edýär. Bulam ony etdi, buny etdi. Şol şol bir bir-biriniň edip oturan zady. Edip otyrlar şuňa. Täze, täze jeý gör, alanokdyr-a. Biziň wapşe edýän zadymyz hemişe täze zat edýärdik. Işanam, Betbellem, bizem hemişe täze zat edýärdik. Reňkli täzelikler dowam edýär. Ýaş sungat aýdymçysy Mukam

Ýaýlymda. Emma bul aýdym beýgileriň pikir ediş ýaly hit bolarmyka? Sona ýar gerekdär. Wagt geçirip güýmenmäne maňa ýar gerekdär.
Duetlerden ýene biri Jeýhun Atajykow we Hemra Rejepowdan. Oglanlar bu aýdymyň bölegini

Täzelikler bilen hepdäniň reňkine reňk goşýarlar. Selbi Tuwa Gylyjowa bu gezek Çek aýdymy bilen ýaýlymda. Selbiniň klibi şekere geçiriş pursatynda gyzylyny ýitiren aýdymy özüne çekermikä? Pura gaçýaň.
Ondan wara men ýeriň aşagyna gidip başga dünýäde oýanaryn öýtdüm, gorkdum. Ýadadyk. Gyzyl zynjyrymyzy ýitirdik.
Zenan aýdymçylarymyzdan aktiwlik dowam edýär. Laçyn Mämmedowa Watanymyzy wasp edýän owadan aýdym bilen

Seň diýýäniň şetdaly. Mekan Ataýew hem täzelikleri bilen ýaýlymda siz üçin. Ýöne göwnümize bolmasa, Mekanyň bu aýdymy Şamyrat Orazowyň aýdymy bilen biraz meňzeş ýaly görünýär. Goýdum men iki gözüm arada Semme, semme, semme, semme, semme dermany.

Gyzykly soraglar hem-de sahna arkalary. Bilşimiz ýaly, Ýagşy bagşy show iki ýaýlymda görenleriňiz bar bolsa, biraz saradyp bilersiňiz. Emma, görmedik bolsaňyz, arkaňyzy ýaplanyň we gyzykly soraglar üçin bizden bile galyň. Ýagşy Goşunow. Nazir Habibowa şeýle sorag berdi. Näçe kile sen?
Şu wagtmy? Üç aý mundan öň. Ýüz. Ýagşydan Pälwana şeýle sorag. Ýüzlerçe şägirtligiň içinden hakyky öz eliň bilen ýetişdiren şägirdiňiz barmy? Aý ýaşlaram biz özümize şägirt ikäk diýip gezip ýörüp durus Garry dost. Öýe myhman bolup toýdan toýa. Edil elimiz bile ýetişdirmezem gaýybana oglanlar tüweleme.

Şunumy aýdaýyn bilemok. Şeýle ýadyň menä bilemok diýip goýajak. Eý Pälwan rowaýaty zat diýäýme. Näme? Pälwan Pälwan rowaýaty zat. Pälwan rowaýaty.
Durmuş diýip goýaryn. Sebäbi bu durmuşda agyr günem bar, kyn günem bar, gowy günlerem bar. Ajy durmuşam diýesim gelenok, süýji durmuşam sebäbi ikisinem her kim görýär. Ýagşy we Ahmetden gyzykly degişmeler. Arsy häzir bir zat diýsem arsy konkurent dälmi? Artyk başga ýol. Sen haýda, ýetýäň şoň yzyna. Ynanaý. Ol başga ýol, men başga ýol. Ha? Ol başga ýol, men başga ýol. Men ynanaý, ikiňi bir ýola salýan. Aslynda bar, atas ýagşy ýatypdy, haraşoşdy, dam-dam çykaýdy. Haraşoşdy, näme dogrymy ýa? Hakykat. Haraşoşdy. Men hakykat hem tas ýatypdym, ýöne ýatan ýerimde dam-dam nätdim? 40 ýylla galdym şeý. Boýnuňa al. Berekella, onuň ardy gürrüňi ýok. Ýöne men bir zat, Ahmet dam-dam diýip çagyrtda bärik. Ýöne gaýçyň gördüňmi? Ka gutdy meni Van Dam diýen ýalylar.

Myrat Öwezow gyzykly soraglary jogaplamak üçin bu gün ýeşenbe mikrofonyny ýyldyzymyza bu gün aýratyn taýýarlanylan üçte soraglarymyzdan berdik. Minnetdarlygymy bildirmek üçin aýdyp boljak üç söz. Minnetdarlygyňy bi, diňe minnetdar diýäýen menä. A üç söz aýtmaly bolsa? Käbir duýgulary beýan etmek üçin belki käbir ýerde söz hökman hem däl. Sebäbi duýýar adamyň özi minnetdarlyk bildirýänini. Ýüregiňden aýdýaň welin hiç zat diýmeseňem geçýär. Duýgular hiç wagt ýalan sözlänokda sebäbi. Irden turaňyzda edýän üç sany zadyň? Hoh, irden turamda her gün bir hili turýan-da. Bir gün turýan, uzak gün özümi bar-a kritikować edýän, halamok şo gün näme edip ýörsüň, näme aýdym aýdýaň, näme klip etdiň. Şo gün uzak gün. Murady öz özüni kritikowat edýän. E käwin bolsa turýan aýna seredýän, zat etýän. Nastreniýam gowy, çagalary gujaklaýan. Her gün her hili. Terezde. Aýtmany gowy görýän üç aýdymyňyz. Säher şemalyny gowy görýän. Kän ýyllar geçdi. Welin her toýda aýdamda ýene-de şo bir duýgy bilen aýtýan. Onnoň çalt aýdymlardan Ikimize barybir gowy görýän şony. Ýadadanok. Üçünji aýdym Ejäni gowarýan täze eje aýdymmy? Hum ejeme şol aýdym. Bir zenana bolmaly üç häsiýet siziň pikiriňizçe näme? Ilkinji bilen dogruçylyk bolmaly. Nitoka zenanda, hemme adamdada. Ýalan sözleseler meňki bolanok. Sebäbi men oňarsam hiç kime ýalandanam ýalan sözläp bilemok. Emma jaý ýerinde ýalan ýagşydyr diýýär öz-ä welin men jaý ýerinde-de ýalanyň dogrudygyny kän kabul edip bilemok. Sebäbi ýalan zat bilen dogry zat edip bolanok. Zenanda dogruçyllyk bolmaly, mähirli bolmaly zenanlar. Bir ýyldyzda bolmaly, üç sany zat. Stil, imidj, stil bolmaly. duruş bolmaly. Meň pikirimçe, şu wagt aklyma gelen kän zat sanap bolar. Sahnada durmak. Kumirlerimiň biri sahnada duruş we sahnada çykyş diýende Jekson göz öňüne gelýär. Jeksonyň sahnada duruşyny göz öňüne getirýäňmi? Ýa-da şonuň ýaly durmagy başarmaly, aýdymdan hem öň belki. Ondan soň energiçnost bolmaly aýdymçyda. Adrenalin bolmaly aýdym aýtmagyň, sahna. Ondan zritelskiý simpatiýa bar. Adamlar aýdym aýdyp Dursun Weli hemmesini gözden salmylyan. O bolmaly hökman. Elbetde sesem o bolmaly. Gyzykly soraglara gelýäs. Sungat älemindäki iň gowy üç maslahatçyň? Iň esasy üç sany maslahatçym. Biri gelnejeň Bilbil hanym. Birini şoňa diňledýän. Hiç wagt ýalan sözlänok bilýäňmi men. Ondan Şatlykdan kän maslahat alýan Sopyýew. Biram üçünji Şamyrat diýip bilerin. Şulaň üçüsem meni menden kän alada edýän adamlar diýip biler. Ýene biri ýetişip gelýär, oň adyna Emir diýilýär. Kaka diýen bolýar, şul aýdymyň erbet däl hä diýen bolýar. Ýöne şu klipde diýýär şu arkadaky nemäň biram eşigiň kän oturmadylaý zat diýen bolup başlady. Agyl bolsun görersiň. Indi bolsa muradyňyz bolany üçin beresimiz gelýän sorag bar. Könelen we gowy görýän eşikleriňizi näme edýäňiz? Eee.
Hiç degmeýänlem bar bilýäňmi? Sebäbi eksklýuziwligyndanam beter ony käbir eşikler bar diňe şo bir klipe şo bir obraza gelişýän eşikler bar ony ne men başga ýere keýip bilýän ne bersem sen başga ýere keýip bilýäň hemme ýere geýiljek eşik däl. Şoň üçinem durýa, ýadygärlik hökmünde. A, görýän, ýatlaýan, şol klipde geýipdim. A, kstati, meň o, nima, Kemmi bize baksyn, seýledeli şähere, şondaky kostýumym bar, entegem dur gülli kostýum. Näçe ýyl geçdi ondan bäri? Kstatik, näçe ýyl geçdi? On ýyl. On ýyldanam köpgä çendir. On bäş ýyl öňki zatlaram duranlar bar. A tak ýöne köp zatlarymy, Jigilemme geýip boljak zatlary paýlaýan, berýän, gowy görýän. Aýdymçylara bermegi gowy görýän. Sebäbi ýaňy täze çykyp başlan aýdymçylara berýän boldy. Näçe ýyldan soň garşyňa çykyp, Agam ýadyma düşýämi sen maňa sary kostýum beripdiň diýýän bolýan. Begenýän. Güçli soraglarymyza dowam edýäs. Iň ýakyn dostum gowy görýän üç zat ýetiňiz.
Dogruçyllyk ýene-de. Meni bolşum ýaly kabul etmek. Men kän bir Gaty bir häsiýetine çydap boljak biri däl bolmagym mümkin. Sebäbi durnuksyzrak häsiýetim bar. Göni aklyma bir dostum ýadyma düşdi. Adyny aýdyp durmaýyn. Men gahar eden wagtym käwagt oňa-muňa saldyrýan-da. Ondan şonda düşünýär. Boldy, boldy. Dost sen şu wagt nastroýeniň gowy däl, düşünýän. Ertir gürleşeli ikimiz diýýär. Hiç hili öýkelänok menden. Näme diýeýin. O-da göwni açyk bolsa gowy görýän. Prozraçnyý bolmaly adam. gizlin bolmasa gowy. Aýralygy üç söz bilen aýtmak biraz agyr geldi Myradowaza. Ha, aýralyk bar-a. Mysal üçin, yşkda, söýgüde aýralygyň derdem bir hili belli bir wagtdan soň ýatlaýaň welin lezzet ýalam bolup görünýär. Bir tarapdan seredýäňem gaty kyn, çep. bolmajak ýaly. Agyr, agyr zat aýrylyk. Kyn, kyn. Umuman kyn. Iň gowy görýän üç sany daşary ýurt aýdymçyň? Gowy görýän üç sany daşary ýurt aýdymçym, gowy görýän üç sany idealym bar. Şolary aýdaýyn. Olaryň üçüsi aýdymçy däl. Ikisi aýdymçy. Biri biziň öýümizde Emir bilen Elif janyň, Kaka şu käwagt hereket edýär kaka, maňa seredýär diýip aňyrsyny bakdyryp goýýar. Jeksonyň heýkeli bar öýümizde. Maýkl Jekson kumir diýip bolar. Biri şol, ikinjisi Tarkan. Tarkany hemme taraplaýyn hem ol gowy adam, hem gowy artist, gowy aýdymçy, dört-dörtlük. Üçünjisi Şahrukhan. Tarkan bilen görüşdik bir gezek, gaty begendim. Şahrukhan bilenem. Enşalla Alla nesibämi ýazsa bir gün görjegime ynanýan. Üçüsinde meňzeş ortak häsiýetler bar aslynda. Üçüsem hiç kim bilenem ýaryşanoklar. Diňe her gün özleriniň has ideal bir görnüşi bolmaga çalyşýar, özleri bilen ýaryşýarlar. Gowy, gyzykly söhbetdeşligiňiz üçin köp köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Size minnetdar.
Kän wagt garaşdyrdymam biraz. Ýöne şu güne şuny ýaly owadan ýere gürleşmek nesibämiz ekeni.
Ýyldyzlaryň günlük durmuşyndan gyzykly habarlar. Ýyldyzlarymyz bu günler näme edýärler? Azat Dönmezow.

Ýaýlymyň bu gezekki sany hem şundan ybarat. Ýekşenbe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt etýäs. Indiki hepdäniň dynç gününe çenli görüşýänçäk hoş sag boluň.